Qegħdin naraw l-istatwa ta' Ġesù Redentur li bħalissa ħirġa mill-kolleġjata. Hawnhekk jisna eh, din l-istatwa daħanna aktar f'dan li qegħdin niċċelebraw illum. Din l-istatwa partikolari ma ssibx set li ma ssibx Lil Ġesù rappreżentat Ġesù taħt il-għawda tas-salib. Hawnhekk naraw wara d-differenza bejn vara u vara, waqt li l-vari l-oħra għandhom fjuretti eh, tal-fjuri, id-devozzjoni hawnhekk jidher li hija waħda qawwija lejn il-vara ta' Ġesù Redentur u qegħdin naraw li l-fjuretti ta' mal-istatwa ta' mal-vara ta' Ġesù Redentur huma magħmula mill-ħjut tad-deheb u minn ħajt ieħor fin dak li aħna nsejħulu il-ganutell li qegħdin iżejnu lil din il-vara. Għadha kif ħarġet. Din hija l-tielet vara li qegħdin naraw li ħarġet fidejn ta' Paolo Azzopardi, l-iskultur Paolo Azzopardi. Din il-vara illi hija vara fl-injam maħduma fil-sena 1856 u qamet ġiet tiswa 200 skud. Is-salib li qegħdin naraw huwa tal-Libanu u l-finimenti tal-fidda nataw minn Vincenzo eh, Giuliano flimkien ma' ħabib tiegħu. Meta ngħidu l-filimenti tal-fidda jiġifieri li rjus li nkunu qegħdin naraw fuq is-salib dak li din eh, naraw bħalissa l-irjus tas-salib. Formla prattikament kollek kollek il-vari inkluż ukoll dik tal-fara l-kbira. Li jkollhom l-irjus tal-filimenti fid-damm. Din jkunu dejjem ir-Redentur huwa hija fara li dejjem tiġbed warajha ċertu devozzjoni li tqanqal ċertu Devozzjoni leha fuq kollox forsi jista' jkun ukoll minħabba l-istatwa daqstant devota ta' Ġesù Redentur li toħroġ mill-kolleġjata tal-Isla li isa forsi jista' jkun li kienet i li rawmet din devozzjoni lejn il-vara ta' Ġesù Redentur li mbagħad infirxet fi bliet Din il-purċissjoni illi tiġi organizzata minn kummissjoni hawnhekk f'din il-lokalità u kummissjoni apposta mwafqa għal ġimgħa mqazza u torganizza ehm, din il-purċissjoni b'tant serjetà u rridu nsemmu wkoll qed diversi wirjiet popolari li nsibu f'din il-lokalità. Bħal pereżempju tiġini f'moħħi il-wirja interessanti ħafna li tiġbed ħafna eh, nies leja ma partikolarment tiġbed ukoll numru nirreferi għal wirja tad-domus li ilha tittella żmien twil jiddominaw diversi eh, platti tal-ismit tal-melħ. Nasib li kienet kien l-ewwel post f'Malta illi kienu jagħmlu dawn it-tip ta' platti mir-ross u mis-sit. Illi mbagħad ġew replikati din aqditu minn soċjetajiet oħra li ma xogħol kif wieħed ikun qed jistenna jieħu ħafna ħafna ħin u ħafna u ħafna attenzjoni sabiex ikun qiegħed jiġi preżentat imbagħad lill-ammiraturi li jiġu f'dawn il-bliet u rħula u postijiet sabiex ikunu qegħdin igawdu dak li jkun hemm eh, preparat sabiex inkunu qegħdin naraw. B'mod partikolari aħna dilettanti. Bħal il-vara li konna dinnaw eh, din is-sena eh, għal qed il-168 sena, nirreferi għall-vara tar-Redentur, anke wkoll il-prezz li kienu jiswew il-vari dak iż-żmien bħal pereżempju l-vara tar-Redentur li qegħdin naraw dak iż-żmien fl-1856 qamet 200 skut. Mur jgħidilhom qed jien li madwar. Laqas tiġi laqas tiġi 50 euro. Mur jgħidilhom illi naħseb inqas milli madwar 150 sena wara x-xogħol li kien sar f'dak iż-żmien għadu jitgawda sal-ġurnata ċabbli. Mhux biss, ekku, kont ġejja mhux biss għadu jitgawda imma dan huwa xogħol imprezzabbli bħal pereżempju tara il-vara ta' Redentur ta' Bormla il-wiċċ tant u tant sabiħ, ekku, espressiv immens il-wiċċ sabiħ ta' din il-vara. li qegħdin taraw grazzi għad-direzzjoni kemm huwa importanti li l-wirt li ħallewna missirijietna mhux biss nibżgħu għalih imma nkomplu dawk li ħallewna, ħallewna missirijietna. B'hekk il-vara ta' Redentur issa tibda nieżla bil-mod il-mod minn fuq it-suntier tal-kolleġġjata. Hawnhekk naraw li s-salib għandu ċertu mhux ingassaturi ma interzjatura fil-qoxra tiegħu fil-filmat li konna qegħdin naraw fix-xott li konna qegħdin naraw ta' qabel dan li dan jagħmel dan ix-xogħol aktar wieħed ta' ammirazzjoni. inkwietanti. Għamilna ċennu koll aktar kmini ta' kif jinżlu hawnhekk il-vari, il-vari illi hemm eh, fit-taraċ li jinsabu fihom U wieħed jista jasal forsi għal konklużjoni jew inkella wieħed jista jaħseb illi il-vari hawnhekk jew kienu jintrefaw binqas. Ekku, ekku Illa li qed nara illi il-bsaten qegħdin fuq barra. Qegħdin fuq barra fejn għal kuntrarju hemm il-bsaten tan-nofs għaddejjin minn ġol bradella. Anka forsi minħabba l-kobor tal-bradella, il-bsaten li jerfaw l-lasti eh, li qegħdin jerfaw ta' truf narawhom issa tajjeb ħafna. Ma nimmaġinax li kien jintrefa' bejn sitta minn jessila li dan huwa xogħol fl-injam. Naħseb hija xi ħaġa li qatt ma rajni qabel qed jen illi l-lasta kif qed inti minflok jidħlu kollha fin-nofs imma hemm żewġ lasti tal-ġnub li qegħdin fuq barra. Interessanti wkoll li ħankunu din insegwu kif jintrefa l-monument mbagħad. Il-monument illi naraw joħroġ minn hawn u ftit ħin ieħor. U wara Ġesu Redentur joħorġu wkoll il-personaġġi ta' Abram u Iżak. Hawnhekk qegħdin naraw illi Sidna Ġesu Kristu qiegħed jittieħed għas-sagrifiċċju sabiex niġu mifdija. U Abram u Iżakk li jieħduna lura fit-Testment il-Qadim meta Abram ħal l-ibnu Iżakk ekku qegħdin narawh bħalissa sabiex jiġi mofri bħala sagrifiċċju. Hemmhekk imbagħad li meta kien fuq l-għolja Abram Deherlu anġlu u qallu li m'għandux jissagrifika lil ibnu imma kien hemm muntun maqbud minn qrunu li kellu jiġi ssagrifikatu. Abraham li skond kif hemm miktub fl-Iskrittura Kien diġà xiħ meta kellu lil ibnu Iżakk. U wara r-Redentur hawnhekk issa jimxu wkoll il- biex ngħidu hekk in-nies il-penitenti biex eh, li jkollhom xi weda jew inkella li jkunu qegħdin jitolbu xi eh, talba partikolari jew joffru din il-mixja lil Sidna Ġesu Kristu. Eżattament wara il-vara eh, ta' Redentur naraw il-banda illi issa pratikament il-mużiċisti M'għadhomx idoqqu minn bilqiegħda imma prattikament qabmu bilwieqfa, dak ifisser li minn hawn u ftit ħin ieħor wara l-vara li jmiss, allura wara l-Veronika jieħdu posthom u għandi kurżità fuq il-pass li saret timxi bih il-Banda San Ġorġ ta' Bormla, pass li beda madwar sentejn ilu u nżamm għal din is-sena wkoll. Se nkunu qegħdin naraw fi ftit ħin pass li hawn il-banet bħal pereżempju ġuni f'moħħi li jimxu bil-pass illum hija l-banda tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette. Qegħdin naraw is-sellum hawnhekk ara. Għaddej min-naħa l-oħra sabiex jitniżżel id-damask iswed. Minn kif kienet il-Knisja sa l-bidu tal-purċissjoni sa issa, qed titneżża' bil-mod kompletament. U Hawnhekk wieħed nnotajna irid wkoll. jirrikonoxxi wkoll il-ħidma volontarja li tkun qiegħda ssir għax aħna forsi iva l-Knisja jieħu ħsiebha s-sagristan jew jieħdu ħsiebha l-fratellanzi li jgħinu lis-sagristan, imma l-fratellanzi bħalissa wkoll ikunu qegħdin jagħtu s-sehem tagħhom, jiġifieri hemm kull parroċċa, Ma jirna xilek xtot numru kbir ta' volontira li f'dan il-ħin ikunu għedin eh, kon zanajt jaħdmu, mux jaħdmu, joffru l-ħin tagħhom għal dan li għedin naraw u għall ħares ma jkunux daw n-nis u grazzi għal dawn n-nis li purċissjonijiet mill-aktar antiki bormla hija waħda minnhom għadha titgawda sal-ġurnata tal-lum. Ekku ħerġin is-suldati Rumani qegħdin naraw illi is-suldat li għandu l-kurazza l-bajda fidejh għandu l-kundanna illi timxi wara l-istatwa ta' Ġesu Redentur. Il-kundanna li taħ Ponzu Pilatu li huwa kkundannat għal mewt tas-salib. Xi kultant hawnhekk wieħed kont se ngħid meta tnara dan ix-xott, dawn il-filmati, kwiet illi tiddomina il-ħin ta' tlieta ta' wara nofsinhar propju sissa imma mhux biss anka il-ġurnata tal-lum isek tieqaf minn dak kollu li tkun qed tagħmel qabel. Ehm, Tmexxina hi. Ġurnata partikolari ħafna fejn is-soltu wieħed ikun għaddej bil-ġenn ta' kuljum, però l-ġurnata tal-lum għall-inqas dawk li jemmnu u għall-inqas dawk li għadhom jemmnu din il-ġurnata hija tant u tant għażiża. Mhux biss din il-ġurnata, imma ġurnata għażiża oħra f'dawn il-jiem li għexna ftit tal-jiem ilu Hija l-ġurnata ta' bħal-lum ġimgħa, l-ġurnata ta' Jum id-Duluri, Jum l-Addolorata li tara rajna rajna s-sallun jaqsam Nimx tara koordinazzjoni li tkun għaddejja bħalissa biex xħin jidħlu lura isibu żbarazzat kemm jisaj. Hija aċċennajna għad-duluri. Id-duluri, id-duluri bħal-lum ġimgħa mhux U mhux biss fil-lokalitajiet li jkun hemm purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, imma kull parroċċa. Kollha ngħidu li l-parroċċi, kull parroċċa qabel jagħmlu l-vara titulari, naħseb li l-ewwel ma jagħmlu l-vara tad-duluri. Il-vara tad-duluri. Rajna ehm, mijiet, jekk mhux eluf ta' nies li pparteċipaw fil- Purċissjoni tal-ġimgħa tal-ġimgħa li għaddiet jum il-Duluri fil-Belt Kapitali, il-Belt Valletta. Imma kif edna huma bosta l-parroċċi, pratikament kull parroċċa bħallum ġimgħa ħarġet il-purċissjoni bil-vara ta' Marija Dolorata. Hawnhekk qed qed isiru l-aħħar preparament, qegħdin jitolbu, anzi kienu qegħdin jitolbu, dawn huma refija tal-vara l-kbira li issa ser ikunu qegħdin minn hawn ftit ieħor jidħlu għal pis ta' din il-vara li naħseb hija waħda mill-itqal vari li nsibu f'kull sett għaliex eh, kull vara jkollha bejn tlieta u erba' personaġġi fil-vara l-kbira.

il-wiċċ ta' Kristu, imma il-veronka li tfisser veru unika l-immaġini ta' Sidna Ġesu Kristu tal-wiċċ tiegħu li ġiet immarkata fuq dan il-maktub. Il-vara tal-Veronika saret unħadmet fl-1903 xogħol il-Bormlis Abram Gatt fil-Kartapesta. Jingħad li Abram ħadem l-istatwa tal-Veronika darbtejn sakemm kien sodisfatt. Abram imbagħad irregala l-istatwa lill-Fratellanza tal-Kurċifiss. Tafx li wieħed meta jħares lejn l-istatwa tal-Veronika wieħed jinnota li din hija waħda mill-isbaħ vari illi jiffiguraw il-Veronika. Eh, U mhux ta' b'xejn allura li kif għadna kif smajna u għattajb inti li din hija t-tieni vara li kien ħadem sakemm ġitu kif rida hu. Hija sabiħa, minn din vara li pratikament naraw dejjem libsa l-istess il-wien. Bħalma naraw lil San Ġwan u lil Madonna li bsin kważi kważi dejjem l-istess il-bis, l-istess il-wien tal-il-bis. Xogħol fil-kartapesta anke d-dettall tal-libsa. Għandha panneġġatura minn ħafna.